A ko te kāinga tūturu o Ngāti Whātua Ōrākei tēnei. He whenua parekura, he whenua porotēhi, he whenua ātaahua. Koia pea ko te te whenua o rangatira o Tāmaki Makaurau. Tēnei mea te riri o te nāianei nā, he rerekē ki tō te riri o te onamata. Unless they acknowledge the principles of the treaty, then my kōrero to them is, I'm not the trespasser, you are.
Tēnei rangi ka rikarika, ka riri ki te ture i te nuinga o te wā. Wāwāhi tīkawa, takahi tīkawa, ērā mea katoa. Ka āmio kia haeretia te whenua e hau, kia whai wāhi ahau ki aua wāhi. Kia tū au ki aua wāhi. Kia noho au ki aua wāhi, ka moe hoki au ki aua wāhi rā, kia kitea, ā, te kānohi o Ngāti Whātua ora ake ki aua wāhi katoa. Tēnei mea te tino rangatiratanga, ko te mana ki te tango i te ora, ki te tuku i te ora ki te tangata, ki tōna whenua, ki te ture, ki tōna iwi, ki te ranga i ngā tira i roto i tō hapū, i tō iwi, kia tū ngātahi ai i raro ake i ngā waihotanga o rātou tūpuna. He waenganui hoki i ngā tūtohu whenua o taua rohe, o taua takiwā tonu. Hoki ana ki te tau 2012, ka tahuna te whare i te mea ka tae mai ana te Kuini. Taka atu ki ngā tau 70,

This is a monstrous, barbaric, idiotic, imbecile act that has been perpetrated by the government on our people.
Mo te take ki nga tumomo porotēhi, ara ko nga piki me nga heke. o tētahi whakatupuranga, o tētahi whakatupuranga, kāore me rerekē me ngā, ka porotēhi i tētahi tāngata, tētahi ture, tētahi take, ā, mai rā anō tatu ake ki te, ā, te rā e tū nei, ā, kāore e kore, ā, ka whai wāhi tātou ki tētahi tūmomo porotēhi. Mai rā anō ko ngā kara, he tino kaupapa tērā ki a tāua te Māori. Pēnā ka kitea tētahi kara Niu Tīreni, me kitea hoki tētahi kara Māori, kia kaua tētahi e heke ki raro i te mana o tētahi atu. i te tau 2003. Ka whakaaro ake, me whakarere pea au i tētahi te kara Māori ki te arahanga nui o Tāmaki. Take i riro mai ki au aua mahi, nō Tāmaki ahau. Ko te wāhi ko Tuaite Arahanga kei runga i ōku pā i Ngāti Whātōrākei. Ko Onewā tētahi, ko Te Oka kei te taha tonga tonu. He waimarie nōku. I runga hoki i te whakai hoki o tōku matua Grant, a Pakiana Hawke. Ko te ata o te rā o Waitangi, ka rake, moata rawa. A nga te haere ki te Auckland Harbour Bridge, taku wahi kamera, whakaakuangia nga ākuatanga. Tino rangatiratanga ea, ka pai. Ana, kake tonu atu ka tae ki te tihi. It's like, ooh! Heke te hoihoitanga. Tahi ka whakarerea te kara Māori, te tāima tuatahi tērā, kia kitea te tahi kara, pēnā te āhua. Kīhai roa ka puta mai ngā pirihimana, karapotia hau e ngā pirihimana. Ka heke iho ahau i reira ngā pirihimana ka mea, Ah, he aha hoki tēnei, porotēhi? Me atu au, Engari he porotēhi ngāwari rangimārie, he porotēhi pai. Tā te mea ko te rā o Waitangi tēnei. Ka, ka pēnei ana tēnā rāua, Oh, oh, do you mind if I put the handcuffs on you? Mahia tō mahi e hoa. Ka herea, ka whiua ki te hinaki, i a ia e kapi ana te kūaha, ka huri mai ki au ka mea, Good on you, mate. E mea ana te kōrero a ko te mana me te mauri o ngā mātua tūpuna kei runga, kei raro e auahi ana. Koia hoki tērā ka tīkina hei tāwhareutanga. mō te iwi e tau nei. Ko taku mana, he mana takitua, i whatua haeretia i ngā rau tau e hia kua taha ake, i ahu mai rā i Wairoti, i Wairotā, i. Rangiātea, Raiātea, ka ū mai i raro i te pūtake o Whangatauātia ki te one roa a Tohe. Ka ū ki. Te Hokianga, ka whakawhiti atu ka tau ki Maunganui, ka heke ki ngā whāruaruatanga o Kaihū, ka au hoki ki Te Wairoa. Nā wai rā, ka whai wāhi ka noho ki ētahi pito whenua huri noa i Te Kaipara, ētahi ki Pautō, ko Tūriohau tērā, Ētahi ki Maeretahi, ko Te Mangamata tērā. Ētahi atu ka tau ki Otakanini, ko te mana o Ngāti Whātua tūturu tērā. Ētahi ki Ongarahu, raro ake i te pūtake o Tauwhare, ko Te Tāū tūturu tērā. Ka whakawhiti atu ki te taha rāwhiti. ki Kākānui, ki Te Ara Parera, a ko te mano Ngāti Rango tērā. Nā, mā reira, ka rumia ngā, nā wai, ki Kumeu, ka taka atu ki Pītoitoi, ki Te Waitematā, tere tonu atu ki Te Whau, ka tōia ngā waka, ki Titirangi, whakataka atu ki Paruroa, nā, ki te Manukau. Ā, ka titiro whakarunga, ka kite i a Maunga Kīe, Kīe, ā, ko Te Tāu te mana, ko Tūpiriri te tangata, ā, i mua, ā, ko te kāinga tūturu hoki tērā o Te Wai o Hua, ko te mana i taua wā rā i a Kiwi Tāmaki. Ka tau ki te tuahu ki Maungawhau, te mana o Hua Kaiwaka, tūpuna nō Kiwi Tāmaki. Me mihi i a Auahunga Kātika, ērā tūpuna e tangi mōteatea ana te ngākau ki ngā. Ki ngā mana, ki ngā tūpuna katoa. Nā, nā Roimata ka heke mā te wai o Horotiu. Tere tonu te waka, ka tau ki te tai harapaki, waho o Kahu. Ā, ko te kāinga tūturu tērā o tōna wā, o Apihaita-Kawau. Ko tōna whare, ko Te Puru o Tāmaki. Ko te tāhuhu, tōna tāhuhu ko Apihaita-Kawau. Ko ngā pou e toru o roto, ko te taoū, ko te uringutu, ko ngā hō. Titiro whakarongo ka kitea i te whare e tū nei, o Tumutumu Whenua. He tohu anō e tuitui ai ngā tini a tātai whakapapa e hāngai ana ki a Ngāti Whātua whānui, Whakatūria ki te whenua nei o Takaparawhau, arā ko te tūranga o te iwi nei, a Ngāti Whātua-o-Rākei. Kīa nei te kōrero, ko Takaparawhau ki runga, ko Tāmaki ki raro.
Ngāti Whātua! Kia kaha rā!
Me ana te kōrero ko te pūru, ko te pūru, ko a tokatoka. Kia ueue, kia tū tangatanga i te riri e a e kore te riri e tae mai ki Kaipara, ka puta wai tia katoa.

Ko tēnei iwi, ko te mana me te kaha, te mātātoa o tēnei iwi i ahu mai i te Kaipara, i ahu mai i ngā hekenga i a Hōmairangi rā, engari ko tōna toatanga, te raupatutanga i ahu mai i te Kaipara, i a Ngāti Mārua, te tāūtanga. I te tukinga o Waiohua ki a Te Taoū i te tau 1740, e mea ana te kōrero, kone atu i te 2030 ngā hunga o Te Waiohua. Ko te ko te ope toa ka tae mai ki Paruroa ki Te Manukau, 240. Nā taua ope i riro a Tāmaki ki a Te Taou, tērā ki a Ngāti Whātua Ōrākei. Nā reira, mai rā anō, Ngāti Whātua Ōrākei, he iwi ririki i te wā o waha akiaki, o Tūpiriri mā, taka rawa atu ki te tāima o Apihai Te Kawau mā, e toru, e rua rau tāngata pea. i, i, you know, i ētahi wā. Engari, ka tū tonu, he iwi māia, he iwi ū ki te kaupapa, he iwi mau tonu ki ngā kupu me te mana i waihotia mai ki a mātou ngā uri. Ko tōna tūturutanga kei uh, Tokotoka. Nā, he take tō ētahi o ngā hunga nō Ngāpuhi ki a Te Roroa, ki a Tāoho, nā te wana te take. Nā reira ka whakaritea te tai ope nō Ngāpuhi, te pakanga kia ki ngā hunga nā rangatira nō roto o te Kaipara. Nā reira ka whakahuihui ngā nā rangatira, nā tō o te Kaipara ki raro ake i Tokatoka. So war shall not pass that point. And that's where that hari was first created just to rouse um, and whakaihi uh, ngā toa of the kaupara before they met uh, the Ope Taua no uh, Ngāpuhi. E kore te riri e tae mai ki Kaupara, e kore te riri, e kore te taki riri e tae mai ki Tamaki. Tēnei mea te riri o te nāianeina, he rerekē ki tō te riri o te onamata. Taua wā raka ko te patu tāngata atu te riri. Ēnei rangi ka riri ki te ture i te nuinga o te wā, wāwāhi tīkunga. Taka i te kawe ērā mea katoa. Ko te puri ko taua toka kau. Nā reira, kaha whakamahingia ana taua hari a te puri i tēnei rangi tonu. He tohu toa, he tohu mana rangatira, mana whenua, ka rangona, ka kitea ki ngā kōti, ki ngā hui nui, hei tuinga hoki mō ngā kāinga.

Ko ngā take ture kei te ora tonu i tēnei tau, ngā kerēme a tēnā, a tēnā, take kaunihera, Unless they acknowledge the principles of the treaty, then my kōrero to them is, I'm not the trespasser, you are. He whenua tuku nō mātou, nō Apihae Te Kawau. Toru rau eka ka tukua ki te iwi rā, hei whakatū, hei wāhi whakatū i te tāone hou. I runga i te whakaaro he nui ngā mea ka whiwhia e te Pākehā, Ka whiwhi a matou. Mo te taha ki te Tiriti o Waitangi, ahakoa i hainatia te Tiriti e api ai te kawau e te tinana me Rewiti, te toko hoki, i kitea i te mahi he a te puremu ano hoki a Ngai Tauiwi, ka whakaaro ake a. Kahore he kiko to te Tiriti. Na wai ra, ka riro nga whenua, ka whati te mana o te to ratou kupu. Tatu ake ana ki nga tau whakamutunga o te tera rau tau, nga 1800s, he torutoru noa iho nga na na whenua i mahue mai. Whitu rau nga eka. i rāhuitia mō te kawau me te iwi Ōrākei, Unalienable Bloc, ā, nāwai rā, riro katoa aua whenua ki te ture. Ko te toenga, ko te, ko tētahi kōata eka. Tae rawa ake ki te tau 2010, he take tāku ki a Len Brown mā, ki te kaunihera, ki Tamaki nei. Werawero i te kaunihera me te kāwana, te Super City, kāore mātou whakaae ana ki te. ki tō mātou taumata, Maunga Collective and Super City, kāore ō rātou wāhi whakaaro ki a Ngāti Whātua, ki tōku tirohanga ake. United Natives e hoa, United Natives. Nā reira, ka tū au ki Maunga Kiekie i tētahi o ngā rā. Ko te take e tū ai ahau. Na taku kore whakai, kia whai mana hoki etahi iwi no rohe kea atu, ina, i riro katoa taua mana i te wa o te raupatu ki a Tuburiri, me noho ki raro ake i te mana o Ngati Whatua, o te taoru o Ngati Whatua, tona take i te mea ko te pa matua i te wa o Tuburiri ma, a, ki te pa o Hikurangi, ko tetahi o nga pa kei tata. Atu ki te tihi o Maunga Kiekie. Righto guys, what's what's happening here, the the car's getting a notice because it's unsafe to be on the road. Nā reira, ko tāku ki te Pirihimana, ko te mana kei a koe. He mana mō ngā hunga, ngā tāngata e whakaae ana ki tō mana. Engari, he mana motuhake tōku. I konei tōku mana i moe i tō koutou tānga mai. Te whakatūtanga o te paremata me te whare kaunihera, ka inoi ki a koutou, kia whai wāhi ki aua whare e rua, kīhai koutou i whakaae. Your mana and authority is won by way of assumption. Mine is motuhake. Pena e ka haere noa au ki tōku whenua, ki tōku mona, ā, kāore e take ta tētahi atu ki te tohutohu i au kia pēnei, kia pēnā, kia pērā, kāore. Miro katoa te nuinga o ngā whenua ki a Ngāi Tauiwi. Ko ngā toenga, ko ngā kongakonga, he mea tau te take tautohe mō ngā iwi kei Tāmaki nei, kei waho hoki o Tāmaki, kei te Pare Hauraki, kei Waikato, kore roa pea kei ngā hunga nō te raki tonu. Ē, haere tonu ana ngā tautohe. Ia te marama, ka āmiohia te whenua nei, Tāmaki, ngā maunga katoa. Kia pā au ki te whenua, kia hongi au ki te whenua, mōhio katoa ōku maunga i au, ki a au, mōhio katoa au ki ōku maunga. Arā, ko he tohu. Tino rangatira tera. Ko ne wa pa no te raupatutanga tera. Whai wahi ai matou ki reira i mua ko Ngai Tai. Ka tu ki reira ko ona rangatira, ko Waha Akiaki, ko Tara Hawaiki, ko Te Papo o Apiaitekawaru. Nā reira me whai wāhi au me ētahi o te uri ki reira, he mea whakapiki mauri. Ka moe ai au i reira, i raro ake i te hōihōtanga o te aroha, a Arahanga i tētahi wā, ā, ki te oka kei tērā atu taha o te, o te whanga nei. Hei kānohi mō te iwi ki aua wāhi rā. Whakatinanahi aua whakaaro kia whai wāhi au, kia pā au ki aua whenua, kia pā te mauri me te wairua aua whenua, aua wai, ki au. Mā tērā ka tae i au te kī, āe, mātou o Ngāti Whātua Ōrākei, e ngana ana ki te noho tonu, ki te tū tonu, ki te moe tonu ki aua wāhi whenua katoa, he tohu mana whenua tūturu tērā. Ko tō mātou mana, ko te mana kei a mātou, he rerekē ana, tā te mea he mana motu kore. Nā reira, e whakamihi ana i ngā ingoa i tapaina i ngā rau tau e hia kua taha ake. Whakamihi ana i ngā tūpuna ka noho i te, i te rau tau whā, you know, i ngā 1400, 1500, 1560 kahu raota, rautao ka tae mai i ngā 1500s. Nā, nō muri iho ko Kāwhare, nō muri iho ko, ko Te Wai o Hua, nō muri iho te raupatutanga Te Taou, Tūringutu-ngāho, ko Ngāti Whātua o Rākei. Koia hoki a mātou e mea atu, ko te mana nui ki Tāmaki nei, kotahi tonu, ko Ngāti Whātua o Rākei.
Ka kite i te moana, ka pā ki te whenua.
Ko Takaparawhau tino manawa nuitia ana, ā, ko te kāinga tūturu o Ngāti Whātua Ōrākei tēnei. He whenua parekura, he whenua porotēhi, ā, whenua ātaahua. Koia pea ko te whenua rangatira o roto o Tāmaki Makaurau, nā tōna tirohanga ki te whānuitanga o Waitematā. Take kīhai a Apihae mā i whakaae kia tuku, kia hoko ēnei whenua, kia wai atu rānei. I konei a Marutūau, i konei a Waikato, i konei a Ngāpuhi. I aua tauraka, 1860s, 1960s, 70s, i hea hoki rātou? Ka hoki katoa rātou ki te pari hauraki, ki Waikato, ki Te Nōta, ki mea, ki mea. Ko Ngāti Pāoa ki tērā taha o te kāinga nei, ki tua atu i Kohimarama, pai. Mātou ki konei, ki te Isthmus, te Kawerau ā Maki, ki te wao nui o Tiriwā, Ko Ngāti Māhuta, ko Ngāti Te Ata, kei Māngere tonu, ko Te Wai-o-Hua, ko Akitai, ā, kei tērā taha tonu. Ngāi Tai, kei te tai, kei ngā moutere. Engari, tae ake ana ki ngā litigations o te rā nei, ā, me rawa ake, everyone wants to come to the hākiri, the feast,

E hoa, e tangi ana te ngākau i te kaha papai o rātou mai, ā, ko pēhea, mei kore rātou? Kua kore katoa tāku take ki konei. Nā reira, ko ngā rautaki o te wā nei, kia kākahuria te whare, kia kākahuria te whare i ngā āhuatanga, Ā, kaua ko tēnei whare nahe, ina ko te whare e tuitui ai te whānuitanga o Ngāti Whātua mai Maunganui ki Tāmaki nei me ōna karanga hapū katoa. He whare tērā me ngā hunga o roto. He tūmomo whakarākeitanga tērā mō te ihi, te wana o te iwi nei, te mana o te iwi nei. Tāku e tino tūmanako ai mō ngā uri whakatupu. ā, kia tū rangatira, kia tū noa ki ngā wāhanga katoa o Tāmaki nei, kia kaua tētahi e haere puka noa ki tētahi wāhi, e haere tūohu ai ki tētahi wāhi, e tūohu ki tētahi mana, ā, kē atu i tō mātou mana. Engari, kei ngā wānanga e puāwaitia ana ērā uri, ā, ētahi, ā, kei taumata kē atu te reo, tō rātou tirohanga ki te ao, tō rātou manawa me te ngākau. Ā, ko ngā uri o ēnei rangi, ā, te anga ngāwari ana te tū, he pai tērā ki au, ki au nei, kua tata e oku mahi. Kāore aku take kia wai atu rānei, kia kite au i ētahi o ā tātou taiwi, ā hunga tamāriki, pēpi anō hoki ā tāua. Tēnei kānohi wereweri nei e kore e kita ki ngā hui nui. Ko taku tautoko koha ki te iwi ka tautoko mā muri. Nā reira, kia hoki anō ki taua kōrero.

Ā, he waimarie anō iho kua hau te whakamutunga o te rua tekau mā waru, waimarie anō iho, me ngā inoi ki te Atua, e mea ana i tēnā waenganui te rua tekau mā waru.
Ko koe te whakatinana mai o te manomano i haere ki ngā wāhi i runga i te karanga o te Price of Citizenship.
Ka haere ki te whawhai ka hoki mai. Kei raro tonu ratou te iwi Maori mai te Tiriti i tae noa ki tenei ra. Kua mohio te ao ki te iwi Maori te mahi o te 28 e ratou i nga pakanga o mua. Kaua e waiho kia moumou ratou.